Mepakyɛw wate edin bi a yɛfrɛ no sɛ heaven? Mepakyɛw ahe? Wonim sɛ ɔkɔ soro ba fam a ɔnkɔ heaven? Ɛyɛ me nkorɔfoɔ yi anaa? Me na meka kyerɛ wo.
Na adɛn nti a mepɛsɛ metie mu yie na makyerɛ wo nneɛma bi aniso? Because bible no a me menim no ɔse yɛnsom nyame foforɔ bi nka no ho. Ɛno nti na mese ɔkɔ soro ba fam ɔnkɔ heaven. Na sɛ Kristofoɔ yi ara nso na ɛkɔ asɔre ba san ba yɛn nkyɛn? Nnipa no wɔn baa sɛbe wontumi kɔ bisa obi sɛ wokɔ asɔre bɛn. Nanso wɔn baa, Methodistfoɔ wom, Presbyfoɔ wom, Anglicanfoɔ wom, Nkramofoɔ nso wom. Nnipa ɛbaa ha nyinaa yɛ Kristofoɔ. So ɔte aseɛ? Wɔn kɔ asɔre. Obi koraa tumi frɛ me Nana yɛ pɔn asɔre a mɛba. Nana yɛ pɔn asɔre a mɛba. Nti Akristofoɔ yɛne wɔn ara na yɛyɛ adwuma no. Sɛ Akristofoɔ no gyae ba a, yɛn nso abosomfoɔ yɛbɛgyae adwuma yɛ. Wohyɛ adwuma yi ase yi, woakum nnipa dodoɔ sɛn? Mpacho menkum nnipa, na mmom obi de ne ho begya sɛ ɔbayifo ɔha no, anaa obi reha no sunsum mu a, bosom koku no, ɛnyɛ kɔmfoɔ na waku no, ɛyɛ bosom na aku no. Ɛwom sɛ obi tumi ka sɛ man of integrity, sharp, akoa nokwafoɔ, ya, woreyɛ adwuma a, ɛyɛ sɛ woyɛ integrity, ya, polisifoɔ ataadeɛ, yɛatwerɛ mu, service with integrity, ya, but bebree nyɛ integrity, okay, bribe, enti sɛ mese meyɛ integrity deɛ a, saa adwuma no, meyɛ ma obi a, me. Adɛn na me mete ase a meyɛ adwuma ma obi de aseda ɛbrɛ me na mepɛ sika na sɛ adwuma no mekɔyɛ a nka mɛnya sika bebree na me nkɔyɛ efisɛ mekɔyɛ a me bosom bɛku me ɛnyɛ service of integrity ɛnyɛ nokwafo adwuma nti nnipa bia ɛsɛ ɔyɛ man of integrity ɛsɛ ɔyɛ akoa nokwafoɔ nti saa adwuma no deɛ menya bi mm. menim loto yi a ka mɛyi bi ama Ghana ban ama no de ayɛ fida roads ɛne highways okay sɛ menim sɛ loto adwuma no anaa pocket no dry Anaa sɛndema no nsɛndema no. Anaa sɛ sika ɛyi gu bag mu. Menim yɛ a, nka mɛyi bi ama Ghana aban de ayɛ high waist de atuatua tikyafoɔ ne nɛɛsefoɔ ka. Nka ɛmma Ghana, nka yɛmma nɛɛsefoɔ nkɔ strike. Powerful. Yɛmma high teachers, senior high school headmasters, nka yɛmma wɔn nkɔ strike. Ɛfiri sɛ ɛyɛ akatua ntia. Menim yɛ, me nua. Ɛyɛ nkontompo ne azaa. Sɛ obi ba me nkyɛn a, ɔgye me di. Onim sɛ meyɛ confidence man. Na afei bɛduru baabi na makɔyɛ confident trickster. Ɔgye me di nso yɛ nnaadaa ni. Wate wurafo no ase. Mpɛn pii no, etumi te sɛ sɛ obi kɔhyɛ adwareɛ na watwi ne to ase agu obi so. Obi nso, adeɛ tumi hye obi, nnipa mu, mahu bi physical, na watena fam. Ɔretwi ne to nyinaa na ɔkasa. Ɛyɛ duabɔ. Ɛyɛ type of duabɔ bɛn? Sɛn na ɛteɛ? Ɛnna ɛyɛ duabɔ? Ɛyɛ nnomeɛ? Anaasɛ ɛyɛ kankye sɛnea woka no? Meda ase.
Ɛno yɛ a na ahemfo bebree nte aseɛ, na nsɛm kɔ pie bi so wɔ baabi. Ɔbaa no yii ne pieto, ɛyɛ ne drɔs, twee no to guu nnipa no so. Ɛno no yɛ a na ɛnyɛ duabɔ, ɛnyɛ kankyee. Ɛyɛ abususɛm. Powerful!
Abususɛm na wayɛ. Ei! Ɛte sɛ wo ne wo ba wɔ fie na ɔrebɔ bra Mawu oo, mawu oo, na mawu oo, me maame awu oo, wɔ mmerɛ a ne maame no nwuiɛ na ɔrete nisuo no, wobɛhu sɛ panin bi wɔ hɔ ɔse gyaa bayisɛm no.
Aah, kɔm ne nkyerɛ mu. Wohu sɛ yɛwɔ nneyɛɛ bi wɔ hɔ a aberanteɛ ne ababaawa bi tumi yɛ ne mpaninfoɔ wɔ fie hɔ nom se gyaa bayisɛm no. Saa adeɛ no nyinaa woyɛ a ɛyɛ abususɛm, ɛde musuo na ɛba wo so. Nana yɛhwɛ no sei, ɛnka ne tete no, ɛnyɛ easy sɛ wobɛte sɛ obi awu, wobɛte sɛ obi awu a Obi a ɔfiri seventy, eighty, ninety, hundred ɛna wabɛgye na owuo koraa yɛ hu nso ɛnɛ wobɛkɔ social media twenty, fifteen, ten, thirty ne wawu ɛde ɛna na mmerewa ne nkwakora nso dɔɔso wɔ wiase bɛt ɛnɛ yɛnhu mu biom ahintasɛm a na ɛwɔ hɔ ɛne sɛn? Meda ase.
Me mebɛtena bosome ho anaasɛ na mesua no na mekɔ sukuu na me starte du medi nnuro akyi okay. na mepa bosomsɛm paa nti mesua nneɛma bi firi mpanimfoɔ bi hɔ okay.
tete na mpanimfoɔ no pɛ nyinkyɛ kyɛn sika Powerful.
na wɔpɛ nyinkyɛ ansa na wɔapere sika bɛte na mmeranteɛ aba ɔnam ɔpɛ sika kyɛn nyinkyɛ mm. obi kura tumi ka sɛ menya sika nnɛ na mewu a mepɛ mm. Tete no, na yɛwɔ aduro bi, na yɛfrɛ no kunkuma. Kunkuma. Ɛna na yɛwɔ nnuro ahoroɔ a, aha yɛ fidie so, mempɛ sɛ mɛkyerɛkyerɛ nnuro no nyinaa. Yɛwɔ nnuro a na yɛdi gu yɛn mu. Mewɔ nom adeɛ a na ɔyɛ no, na wodi baako a, ɛyɛ ten years. Ei! Wotam mene sei a, ɛyɛ mfeɛ du. Ɛno na kan na nkurɔfoɔ bi de adwene bu yɛn sɛ, Ebinom yɛ sikaduro, na wokɔ a yɛde aburo gu hɔ na akokɔ sɔ a, sɛ mfie na wobɛdi no. Ɛyɛ nkontompo. Nyinkyɛ no, yɛwɔ nneɛma, nhaban ne nneɛma a yɛde yɛ. Me deɛ na meyɛ ne ha sei, mede kraman berɛbo na ɛyɛ. Ebi wɔ hɔ seesei a. Meyɛ bi seesei a.
Powerful.
Na baako biara wo mmerɛ a, ebi yɛ fifty years. Ei! Ɛnti sɛ wonya bɛyɛ thirty years a, wobɛnya fifty years asan ayɛ dɛn? Aka thirty no ho.
Ɛno na woda hɔ a gye akukuru wobɛsi awia mu. Ɛbɛhata wo.
Ɛbɛhata wo.
Domankoma wuo mɛfa wo nkɔ. Menim onumaa bi wɔ hospital baabi a mekɔtoo no. Na wanyin anya 135. Okay.
Na ɔfare. Yɛka sɛ obi fare a wote aseɛ? Mete aseɛ paa.
Obi a ɔbɔ ɔpɛ sɛ owu. Ɔfare. Saa na ɛteɛ. So ɔntumi nwu. Dɔkta no baeɛ pɛ ɔse hɛ monkɔfrɛ ne ho nipa a ɔne no nante paa mmra. Adɛn a ɔsɛ asɛm wɔ hɔ. Doctor no bɛ ɔsɛ adeɛ no ɛda papa no asene no ɔmo antwa mu a ɔnwu na ɔyusu bansere na bansere no na ama no anyini ɛna adeɛ no nso ɛda ne mu no nso no ɛno deɛ na obiara nim nti ɔmo twaa bansere no wieɛ pɛ ɛna ɔfe adeɛ no hospital hɔ ne ba no gyina ne nkyɛn ne ba bɛɛmu ɔsɛ ɔne no na ɛtuu kwan kɔgyeeɛ ɛhɔ a na ɔfa meneeɛ. Powerful!

Aha ɛyɛ Ghana. Aha ɛyɛ Ghana. Efisɛ mpanin sɛ deɛ asensan na n'abɔdwe nyɛ pae na n'anafra na kun so nsɔre bɔ ɔde ase mu odwa awon ahenasa. Ɛnna mama no kasa tenten koraa, ɛyɛ simple and tiatia. So hu baabi a megyina yi? Aha, ne deɛ mekae wo sɛ aha yɛ Ghana. Aha ɛyɛ Ghana.
Aha yɛ Ghana. Aah.
Ɛnna yɛn nsa bɛka ɔpanyin kɛseɛ bi, sunsum mu wura bi, sunsum mu dɔkota bi a yɛne no bɛbɔ nkɔmmɔ afa sunsum nsɛm ho, na nea ɛkyere me ne w'adwene fa amammerɛ ho no, wɔde ne nyinaa ama yɛn. Frɛ obi, na obi nso mfrɛ obi, sɛ The Mad King, The Mad King. Ɛhɔ na wobɛnya dwumadie yi bi ahwɛ wɔ across social media platform no so. Wopɛ sɛ wonya nkyerɛmu papa nso a, anaa yɛyɛ biribi wɔ ha na woante aseɛ a, na wode yɛn akyi bɔkɔɔ kɔ YouTube na wakɔ akɔ subscribe to the mad king kɔ YouTube na type the mad king sharp wobɛhu yɛ programs ne yɛyɛ no na yɛde to hɔ nso a wo nsa aka me adɔma no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mede information biara na video biara to hɔ a wobɛnya notification. Ɔpanin kɛseɛ, Me nua, mema wo akwaaba. Mɛtumi akyea wo nsɛm? mpakyɛ ae, yɛdeɛ Corona no deɛ yɛnsuro, Powerful. ɛfiri sɛ bosom biara nni hɔ osuro osuro yadeɛ, saa na ɛteɛ. Powerful.
Yɛnhwɛ no sei, Yɛka sɛ bosom a, bosom yɛ dɛn? Bosom yɛ adeɛ a yɛakuru. Ok.
Ebi wɔ hɔ a yɛde bratam. Ok. Yɛde mmoa nhoma, sono sono nhoma, pataku nhoma, sebɔ, sisire, ɛne kraman ne mmoa, yɛde mmoa dompe nom na ɛkuru. Ansa na yɛde spirit no atena mu na yɛafrɛ no sɛ bosom. Na bosom, ɔbaakofoɔ nyɛ bosom. So wote aseɛ? Obiara ne ne bosom a wɔyɛ.
Obi kɔ ɛwɔ baabi obi kɔgye tegare. Ɛwɔ baabi kɔgye atia mframa. Ɛwɔ baabi obi kɔgye nana tɔngɔ. Ɛwɔ baabi obi kɔgye nanguro. Baabi obi kɔgye ganaare. Obiara ne bosom a wɔyɛ. Ɛte sɛ nneɛma a aborɔfo yɛ no aburokyire. Sɛ wɔyɛ aha Ghana ha yɛyɛ milo ne nneɛma no. Abrɔfo wobɛkɔ hɔ obi reyɛ car, obi reyɛ tractor, obi reyɛ ayi bulldozer, obiara wɔ nea ɔyɛ, nti bosom egugu mu ahorow bebree. Mpatsɔ o w'atse edin bi a yɛfrɛ no sɛ heaven? Mpatsɔ ae. Wonim sɛ ɔkɔ soro ba fɔm a ɔnkɔ heaven? Ɛyɛ me kɔmfoɔ yi anaa? Me na meka kyerɛ wo.
Na adɛn nti a mepɛ sɛ metie mu yie na makyerɛ wo nneɛma bi ani so? Because bible no a me menim no ɔse yɛnsom nyame foforɔ bi nka no ho, ɛno nti na mese ɔkɔ soro ba fɔm ɔnkɔ heaven. Na sɛ Kristofo yi ara nso na ɛkɔ asɔre ba san ba yɛn nkyɛn. Nnipa no wɔba a, sɛbe wontumi nkɔbisa obi sɛ wokɔ asɔre bɛn. Nanso wɔba a, Methodistfoɔ wom, Presbyfoɔ wom, Anglicanfoɔ wom, Nkramofoɔ nso wom. Nnipa a ɛba ha nyinaa yɛ Kristofoɔ. So wate aseɛ? Wɔkɔ asɔre. Obi koraa tumi frɛ me, Nana, yɛpɔn asɔre a mɛba. Nana, yɛpɔn asɔre a mɛba. Enti Akristofoɔ deɛ, ɛne wɔn ara na ɛyɛ adwuma no. Sɛ Kristofo no gyae ba a, yɛn nso yɛn abosomfo, yebegyae adwuma yɛ. Sɛ wohyɛ adwuma yi ase yi, woakum nnipa dodoɔ sɛn? Mpakyɛw, menkum nnipa. Na mmom obi de ne ho begya sɛ ɔbayifo ɔha no, anaa obi reha no sunsum mu a, bosom koku no, ɛnyɛ kɔmfoɔ na waku no. Ɛyɛ bosom na aku no. Saa na ɛteɛ. Kyerɛ sɛ, woankasa deɛ, wonku nnipa. Me deɛ, menku nnipa.
Ok abusua afei no yɛbɛhyɛ nkɔmɔ no ase the mad king ɛna wogusu a wohwɛ no mia follow no so sɛnea ɛba live fa wonsa bɛka kɔ YouTube kokɔ subscribe sisi a. Ɔpanin kɛseɛ, mepa wakyɛw oo, w'adwuma yi yɛde wo oo, wokɔ di obi akyi, kwan bɛn na afaa so wuraa adwuma wei mu? Meda ase.
Mmere bi na me yere bi yare. Ok. Na me ne no kɔɔ sɔfoɔ bi hɔ wɔ Wankyi. Sɔfoɔ hɔ? Sɔfoɔ hɔ.
Sɔfoɔ no ka kyerɛɛ me sɛ m'ade so reso me koraa so kyɛn me yere no deɛ. Ei!
Ɛnam saa deɛ, me nso mɛbɛyare anaa? Ɔse, Daabi. Na wo fie bosom no, ɛsɛ sɛ wo na aduru wo so. Nti na ayɛ adwuma biara na ayɛ basaa. Nti wopɛ a san kɔdi akyire. Nti ɛma me me wɔkyerɛ me akwankyerɛ sɛ menyɛ fasting. Fasting no meyɛ meyɛɛ no first day six to six. Ɛbɔ meyɛ from anɔpa no ɛkɔkɔ bɔ bɛyɛ nɔnan hɔ na ɛkɔm astate de me. M'ani so berem na me deɛ medidiiɛ. Adeɛ kyeeɛ mesan yɛ the same thing na me sɛ ok mahunu sɛ adeɛ no ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ mɛyɛ nti no me deɛ mɛ mɛdi akyire. Ɛna metuu ho anamɔn. Ɛnna mefaa bosom no de yɛɛ m'adwuma. Ná na fie bosom no nko ara ntumi mmoa me. Mikyinkyiiɛ, metutuu kwan kɔɔ srem ne bun man mu kɔtutuu nsusuwii bebree bɛkaa me deɛ no ho ansa na m'adwuma no rebɛgyina. Yɛka sɛ yɛabɔ obi dua a, asekyerɛ sɛn? Duabɔ yɛ sɛ ebia woafom obi, anaa wo ne obi anya ntawantawa bi na woafra nsuo, anaa woafra suman anaa woafra bosom bi de akankye agu wo so, ɛnna yɛfrɛ no sɛ duabɔ. Umm saa na ɛteɛ. Wɔ kankyea guu so sɛ sɛn? Kankyee no wɔsan de guɛɛde foforɔ ba mate pɛn sɛ sɛ obi rekankye asɛ kyerɛ sɛn? Sɛ obi wɔ hɔ a ɔbɛtumi aka sɛ ɛyɛ ma me sika ayera yi. Sɛ asomasi anaa ɔbenten na ɛfaeɛ a, ebia nsuo asomasi nyɛ dɛn? Ɛnku no. Okay.
Ɛno no wakankye agu so no no. Patwɔ so wate aseɛ? Anaasɛ ɛyɛ me yere yi a me ne no wɔ hɔ yi. Sɛ obi afa no na mekɔka, ebia Asomasi afa no, Kwaku Asiedu afa no anaa Amoako afa no na mekɔka no hɔ sɛ ɔmfaa no de a, bosom Asomasi nku no, ɛno nso waka nkyɛ agu ne so no no. Ɛno no bosom no tumi nya, sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wayɛ a, bosom no tumi nya wo. Bosom pɛ nokware. Bosom wɔ hɔ yi, wɔn nso so wɔn si nkonnwa sɛnea judge ne magistrate, wɔn kɔ court wɔn tena ase di asɛm no. Na yɛwɔ instant, yɛwɔ mputupuru asɛmdie wɔ hɔ. Ade a abosom koraa mpɛ yɛ awaresɛm, mprasɛm, anaa sikasɛm. Ɛno koraa de, otumi di asɛm no putupuru, na wabua onipa ko na odi fɔ no fɔ. Wubehu na abosom akyɛ no. Saa na ɛteɛ. Mpɛn pii no, etumi te sɛ sɛ obi kɔhyɛ adwareɛ na watwi ne to ase agu obi so. Obi nso, adeɛ tumi hye obi, nnipa mu, ahu bi physical, na watena fam. Ɔretwi ne to nyinaa na ɔkasa. Ɛyɛ duabɔ. Ɛyɛ type of duabɔ bɛn? Sɛn na ɛteɛ? Ɛna ɛyɛ duabɔ. Ɛyɛ nnomeɛ. Anaasɛ yɛ kankye sɛnea woka no. Medaase.
Ɛno yɛ a na ahemfo bebree nte aseɛ, na nsɛm kɔ pie bi so wɔ baabi. Ɔbaa no yii ne pieto, ɛyɛ ne dross, twii no to guu nnipa no so. Ɛno no yɛ a na ɛnyɛ duabɔ, ɛnyɛ kankye. Ɛyɛ abususɛm, powerful abususɛm na wayɛ. Ei! Ɛte sɛ wo ne wo ba wɔ fie, Na ɔrebɔ bra, Mawu oo, mawu oo, na mawu oo, me maame awu oo, wɔ mmerɛ a ne maame no nwuiɛ, na ɔrete nisuo no, wobɛhu sɛ panin bi wɔ hɔ sɛ gyaa bayisɛm no.
Haa, kɔm ne nkyerɛ mu. Wohu sɛ yɛwɔ nneyɛɛ bi wɔ hɔ a aberanteɛ anaa ababaawa bi tumi yɛ ne mpaninfoɔ firi hɔ sɛ gyaa bayisɛm no. Saa adeɛ no nyinaa woyɛ a ɛyɛ abususɛm. Ɛde mmusuo na ɛba wo so. Saa na ɛteɛ. Yɛnyɛ no nteɛ sɛ fiti sɛ yɛwoo wo bɛsi nnɛ a me ne wo kasa yi, wonhyɛ mpaboa da. Ahintasɛm bɛn na ɛtaa saa adeɛ no akyi? Na nipa dasani a yɛawo wo abɔ wo sɛ sɛ wo, na wo deɛ wonhyɛ mpaboa, yɛsi kurom nyinaa wobɛba a, yɛse yɛ ahemfie, yɛfrɛ wo ahemfie koraa na asisi fam. Adɛn? Ɔhu sɛ wopɛ sɛ wo bosom ho yɛ hare a, ɛgyina wo kra ne wo sunsum na ɔde kɔ adwuma so. Okay.
So wote aseɛ?
Okay. Ɛnna tete no, na sunsunsɔre, ebi te sɛ Muzama, ebi te sɛ odiyifo nkansa sɔre, sunsunsɔre akɛseakɛseɛ no, na wɔnhyɛ mpaboa nkɔ asɔredan mu hɔ. Na adeɛ baako a na mehunu ne sɛ, anka abɔnten so so nsɛ sɛ wohyɛ mpaboa. Asase a yɛgyina so no, ɛyɛ asase kronkron. Powerful. Tumi wɔ asase mu. Wɔama m'asɛm ak- a- wɔakae m'asɛm bi a ɛwɔ Bible mu sɛ, Mose, Mose, Yona ase mpaboa. Asase a wogyina so no, ɛyɛ asase kronkron. Super.
Saa na ɛteɛ. Te na wonhyɛ mpaboa.
Saa hwɛ bosom koraa no sɛ wopɛ sɛ bosom gyina baabi a yɛbɔ bosom mpaeɛ no sɛbe wowɔ sika se deɛn na wosi dan na wo prasta hɔ a ɛyɛ sɛ wogya baabi a bɛbɔ mpaeɛ woma tokuro da hɔ na asaase no nsa no bi ka no nsuo no a ɛde bɛgu fam hɔ ebi ka no so wate aseɛ na da biara meka wokɔ sahwimaa mu a Sɛ hwi, adeɛ a wɔde bɔ dua paa yɛ sɛ hwi asase. Asase ho ɔden kyɛ tumi ɛwɔ wiase nyinaa. Ɛnti na wɔn bɛbɔ mpa yɛ wɔ sɛ asase yɛ nsa o. Asase yɛ ne yɛ tumi bi ɛwɔ fam. Saa na ɛteɛ. Bɔmbo papa Africa ɛnɛ yɛ bɛto bɔmb. Adeɛ a ɛkyere me nom mmienu adwen ɛna papa Africa me bɛsi ho nkonwa ne ma bɔɔbɔɔ mu. Ɛpɛ pii. Wɔka koraa waka bi. Wɔsɛ nsuo, yɛde nsuo abɔ dua, yɛde nsuo abɔ dua. Papa Africa, me, menya ntee me ho ase. Ghana ha wo a ɔpa kyinyeɛ kyɛn me no, yɛnya nwoo. Mepa kyinyeɛ, nti na yɛabɔ yɛn ketem firi Kumasi aba bɛpue mu wɔ ha. Wohwɛ me wɔ The Mad King, YouTube ne Facebook, ɛyɛ The Mad King. Mepa kyinyeɛ kyɛn wo, akyinyeɛ nwura number one. Share na wo nua bi nyɛ bi nhwɛ, download na posti, share na wo nua bi nyɛ bi nyɛ dɛn nhwɛ. Nana, anaa Ɔkatakyie, yɛnhwɛ no sei, mpɛn pii no wo koraa me ne wo kasaa mu no woaka bi sɛ nsuo yɛ bosom, yɛde nsuo bɔ dua. Enti sɛ nsuo yɛ bosom na yɛde nsuo bɔ dua a, yɛmfa no sei sɛ ha, nsuo taa ha a nkurɔfoɔ de bɔ dua. Sɛ ɔpɛ ba na nsuo no we a, bosom no awe kɔ anaa bosom no gu so te asase no mu. Ɛkyerɛ me ne m'ahwɛfoɔ adwene pa. Meda ase.
Okay.
Wahu sɛ bosom yɛ spirit. Okay.
Sɛdeɛ obi asɔre wɔ sɛ Nyankopɔn yɛ spirit. Okay. Romanfoɔ nyan yɛ wɔn sɛ saint of saint Mary. Okay.
Saint Mo Moses. Okay. Saint hwan hwan wɔn bɔ saint saint saint saint ne nyinaa yɛ spirit yɛ yɛ dɛn ɛwɔ hɔ. Saint Anthony mo. Saa ne nyinaa yɛ spirit.
Okay. Na maame nkyerɛ wadeɛ bi.
Okay.
Sɛ nsuo bosom na sɛ nsuo no wi a. spirit no gu so te hɔ
so ɔte aseɛ ɛnyɛ nsuo na ɛyɛ spirit no o spirit no ankasa ankasa ankasa wɔ nsuo no mu a womfoɔ ani hu no sɛdeɛ yɛse yɛmfeɛ ani hu otwa di ankɔ ɔbɔ adeɛ nyankopɔn no saa na spirit teɛ nsuo no wie kora wɔte hɔ sɛ asɔreɛ so ne nsuo no wɔ nkyɛn a nsuo no wie a yɛyi mu suo a asɔreɛ no ɛyɛ adwuma
na na mente aseɛ sɛ yɛaba wo nan ase na wodi nkɔmmɔ na ɔnum wii nte aseɛ ɛnyɛ wii ɛyɛ abua Abua. Ɛyɛ taw a. Ɛnyɛ wii na wonom no.
Ɛne ɛde prum bosom no. Aah. Tete no ɛna na yɛn nananom nom. Na ntoboa sɛ wo sɛ ɛyɛ dɛn. Ɛyɛ tawa. Tawa.
Mpatsɔ ae. Wokaa biribi sɛ abua. Abua, tete abua, tawa, ɛna me de prum me sum a me bosom a ɛwɔ dan mu ha no. Okay. M'abosom no pɛ. Okay. Me de wii si akorɔ mbɛkye me. Ɔmo mpɛ wii. Saa na ɛteɛ. Abusua, me din de Papa Africa. Dwumadie no a wɔhwɛ no, yɛato no din sɛ Ɛha yɛ Ghana. Dɛn na ɛkɔ soɔ Ghana? Mebebuebue nsɛm no so ama agye wo nsam na woatumi ahu sibea a ewiase rekɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi ntumi nku ho nto nkwene na woadi amammerɛ ne amanneɛ no akyi na woahu nea ɛkɔ soɔ Ghana. Ɛɛ, ɔkatakyie, yɛhwɛ ne sei. Saa tɛm obi rehwɛ wo, n'adwene ayɛ ne ntanta. Yɛsɛ spirit bi awale obi, spirit bi awale obi. Spirit no, ɔyɛ dɛn na ɔkɔ wale nipa? Ɛwɔ mmerɛ a woyɛ spirit na nipa no sɛ maware no, ɛba ne sɛn? Meda ase.
Wohu sɛ tete, mmerɛ bi atwam, olden days, now a days no, a long time ago, saa na aborɔfo no bɛka no.
na yɛ maame nom sɛ abaayewa na abaamuwa bi dware anadwo a ɛfiri non du du baako du mmienu hɔ kɔ no na ahonhom ne tumi asɔre powerful ɛnɛ na light aba wiase nti yɛn hunu sharp nti wo dware ɔmaame sɛ akosua adwo anaa kwabena anadwo a wo dware sunsun bi bɛware wo okay sunsun bi bɛware wo ebi sɛ wo dware aduo okay sɛ ɛyɛ baabi a yɛabɔ so dan Sɛ self contain anaa wo bathroom baabi a yɛabɔ so ɛpono da mu deɛ a, sunsum ntumi mma hɔ. Na mmom ahonhom ne tumi no, ɛtwa mu. Nti na yɛfrɛ wɔn ewiem atumfoɔ.
Sɛ ɛtwa mu na sɛ wogyina abɔnten dware a, wo ho yɛ no akɔnnɔ a, wɔtumi ware wo.
So ate aseɛ? Ɛno na abɛso daeɛ a na wo ne obi reda no. Ɛyɛ sunsum mu awareɛ.
Na woanyɛ lɔke na sɛ ɔne wo kɔ covenant, ɔne wo kɔ apam a, Wobɛbrɛ pa ansa na saa adeɛ no afiri w'akwan mu. Saa na ɛteɛ.
Ɛno gye yɛnya nhaban ne nnubena ne nneɛma bi keka ho na yɛde akokɔ, bi wɔ hɔ a kraman agyina, mmoaborɔnoma, nkɔmfɛ, mmamuwa mogya na yɛde ama abosom no na ɔde tumi ataa akyire. Ahaban no nko ara ntumi nkɔyɛ adwuma. Saa na ɛteɛ. Yɛka sɛ ba yie a, ba yie wɔ hɔ. Ba yie wɔ hɔ.
Ei, mete ha yi, bayifoɔ tumi ba ha bɛha me. Bayifoɔ bɛha wo, wo nana no. Bayifoɔ tumi ba ha.
Super! Efisɛ obi wɔ hɔ a, Ne problem ne ne haw ne n'abɛbrɛsɛ ne n'amanneɛ a ɔde baeɛ no, efiefoɔ tumi di n'akyi. Woyɛ n'adwuma wie a, wɔhu sɛ ɛbɛyɛ yie no, na yɛreha wo wo kɔmfoɔ no. Akɔm ne nkyerɛm. Obi wɔ hɔ a, wobɛhwɛ no yareɛ koraa wie no, yareɛ no wie a, ɛtumi wɔ mma a, ɛtumi kɔ ɔba bi so, anaa ɛtumi koraa bɛha wo kɔmfoɔ no. Ei! Saa na ɛteɛ. Wobɛtu yareɛ no asan aba wo wo abusua mu. Me na meka kyerɛ wo.
Ɛnyɛ easy. Adwuma wei aboa wo? Mpakyɛ aboa me.
Aboa wo kwan bɛn so? Aboa me ɛfiri sɛ, Yɛ sɛ ehia akɔmfo a wɔsɛ magyae akɔm. Akɔmfo a wɔgyae akɔm nyinaa yɛ ahokyerɛ no hia.
Sɛ bosom no ano nna mo a, bere biara no wɔyɛ adwuma ma wonya sika, asedadeɛ. Bi fi ha, asedadeɛ ne aboadeɛ na ɛba ha pa ara.
Na wokura no kɔmfoɔ bɛwu na w'abusuafoɔ anaa wo nua bi ba bɛyɛ adwuma no a, ɔbɛba ɔbɛhwɛ sɛ wode bɔɔ bra. Ɔba no a wamfa bɔ bra ɔnyɛ. Mewɔ ha yi meyɛɛ adwuma maa obi. Ɔtɔɔ plɔt maa me Nkran, Opee-Kuma, Kasoa. Mewɔ fie wɔ hɔ. Aha nso mebae mabesi abosomfie kama. Ne nyinaa ne w'adwene ne sɛbe adwuma no kwan a bɛfa so abɛyɛ na ɛbɛyɛ yie na ehia. Saa na ɛteɛ.
Yɛka sɛ nkonwa a, nkonwa yɛ dɛn? Mpɛn pii no yɛtaa te sɛ ahemfo a ahemfie kɔ no tumi ka sɛ yɛkɔdware nkonwa. Woakɔyɛ panin deɛ, yɛka sɛ nkonwa a, nkonwa yɛ dɛn? Nkonwa no nso yɛ bosom a egu ahemfie. Ɔhene biara anaa nipa biara de wo di akonnwa a, sɛ akonnwa no yɛ akonnwa tuntum a, yɛma wo apuru nnwa. Apuru nnwa. Apuru nnwa. Sɛ woammɛto bi a, yɛma wo akɔsen wo deɛ ba ne yɛpunu no. Yɛde nnwan ne mmoa, yɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ, yɛwɔ tumi a yɛde tra mu a ɛno yɛ w'akonnwa. a ɛno wɔ nkonnwa fie, ɛno na Akwasida yɛ duru, anaa yɛbɛnoa nsamanfo gyina a, mpanyimfo a ebedi akonnwa no wuiɛ no nyinaa no, ɛhɔ na wɔbɛde wɔn wɔn bɛkɔku dwan no, abɔ wɔn din, ayɛ amammerɛ ne amanneɛ wɔ saa dan no mu. Ɛpono nnwa no so na wɔyɛ aduro no. Saa na ɛteɛ. Deɛ wo yɛmfa no sɛ wote ha yi, obi rehwɛ wo na ɔsɛn ne hundred cedis ma wo, wabɛsɛn ne sɛn na ama no? Mepaatɔ menyɛ saa adwuma no wɔ me ha. Da biara meka, saa adwuma no meyɛ bi a Nyankopɔn nnome me, m'abosom yi koraa nku me. Ɛwɔ mmerɛ a me lotto adwuma me nim yɛ Sika a ɛyi gu bag mu me nim yɛ Sɛ bra na me nyi sika mɔa ne fa kɔ Ɛyɛ nkontompo ne azan ɛyɛ confidence trister. Confidence trister yɛ fa nsi hɔ a Ɔsɛ ɛyɛ confidence trister Ɛdin a me gye soɔ ɛyɛ papa Africa Beaeɛ a wo hwɛ yɛn yi Beaeɛ a wo hwɛ me sisi a yɛ no Ɛyɛ the mad king Ɛyɛ sɛ yɛ Facebook o sɛ yɛ YouTube o, pia so hyɛ ma wo nua bi nyɛ bi nyɛ dɛ ɛnhwɛ. Facebook na wohwɛ me a, fa to wo wall, pia so hyɛ hyɛ hyɛ hyɛ na yɛmmɔ nkɔmmɔ. Confidence Trista, meba bebisa wo na yɛasua deɛ ɛwɔ hɔ. Demar King na wogu so a wohwɛ. Yɛnhwɛ no sei, wo sɛ nkontompo ne asaa? Ɛwom sɛ obi tumi ka sɛ man of integrity, sharp, akoa nokwafoɔ, ya, woyɛ adwuma a ɛyɛ sɛ woyɛ integrity, ya, polisifoɔ ataadeɛ yɛatwerɛm service with integrity, ya, but bebree nyɛ integrity, okay, bribe, enti sɛ mese meyɛ integrity deɛ a saa adwuma no meyɛ ma obi a me Adɛn na meme tee asɛ meyɛ adwuma ma obi de aseda ɛbrɛ me na mepɛ sika na sɛ adwuma no mekɔyɛ nka mɛnya sika bebree na menkɔyɛ efisɛ mekɔyɛ me bosom bɛku me ɛnyɛ service of integrity ɛnyɛ nokwafo adwuma enti nnipa bia ɛsɛ oyɛ man of integrity ɛsɛ oyɛ akoa nokwafoɔ
enti saa adwuma no deɛ menya bi menim loto yi a ka mɛyi bi ama Ghana ban ama no de ayɛ feeder roads ɛne highways sɛ menim saa loto adwuma no anaa pocket no dry Anaa nsɛndema ne nsɛndema a ɔno. Anaa sɛ sika a ɛyi gu baage mu. Menim yɛ a, nka mɛyi bi ama Ghana ban de ayɛ high waist de atuatua tikyafoɔ ne nɛɛsefoɔ ka. Nka yɛmma Ghana, nka yɛmma nɛɛsefoɔ nkɔ strike. Powerful. Yɛmma high teachers, senior high school headmasters, nka yɛmma wɔn nkɔ nkɔ strike. Ɛfiri sɛ ɛyɛ akatua ntia. Menim yɛ, me nua. Ɛyɛ nkontompo ne azaa. Sɛ obi ba me nkyɛn a, ɔgye me di. Onim sɛ meyɛ confidence man. Na afei bɛduru baabi na makɔyɛ confident trickster. Ɔgye me di nso yɛ nnaadaa ani. Wate mmorɔfo no ase.
Afei na wakyɛ mmorɔfo no ase. Afei nso yɛkɔ yɛn anim. Ɛnka ne tete no, ɛnyɛ easy sɛ wobɛte sɛ obi awu. Wobɛte sɛ obi awu a, obi a ɔfiri seventy, eighty, ninety, hundred ɛna wabɛte. Na owuo koraa yɛ hu. Nso ɛnnɛ wobɛkɔ social media twenty, fifteen, ten, thirty ne wawu. Ɛdeɛn na na mmerewa ne nkwakora nso dɔɔso wɔ wiase, but ɛnnɛ yɛnhu wɔn bio. Ahintasɛm a na ɛwɔ hɔ ne sɛn? Meda ase.
Me, mebɛtena bosome ho anaasɛ na mesua no. na mekɔ sukuu na me start du, medi nnuro akyi. Okay. Na mepa bosomsɛm paa. Nti, mesua nneɛma bi firi mpanimfoɔ bi hɔ. Okay.
Tete na mpaninfoɔ no pɛ nyinkyɛ kyɛn sika.
Na ɔmo pɛ nyinkyɛ ansa na ɔmo apere sika. Bɛt nɛ mmeranteɛ aba, ɔnam a ɔpɛ sika kyɛn nyinkyɛ. Obi kura tumi ka se menyaa sika nnɛ na mewu a mepɛ. Tete no ne yɛwɔ aduro bi ne yɛfɛ ne kunkuma. Kunkuma. Ɛna ne yɛwɔ nnuro ahoroɔ a, aha yɛ fidie so mempɛ se mɛkyerɛkyerɛ nnuro no nyinaa. Yɛwɔ nnuro A ne yɛ di gu yɛ mu. Me hɔ nom adeɛ a na ɔyɛ no na wo di baako a ɛyɛ ten years ei wo tam mene sei a ɛyɛ mfie du ɛno na kan na nkorɔfoɔ bi de adwene bu yɛ sɛ ebinom yɛ sikaduro na wo kɔ a yɛde aburo gu hɔ na akokɔ sɔ a sɛ mfie na wobɛdi no, ɛyɛ nkontompo. Nyinkyɛ no, yɛwɔ nneɛma, nhaban ne nneɛma a yɛde yɛ. Me deɛ na meyɛ no ha sɛ mede kraman brɛbo na ɛyɛ. Mm. Ebi wɔ hɔ sisi a. Meyɛ bi sese a.
Powerful.
Na baako biara wo mmerɛ a, ebi yɛ 50 years. Hey. Ɛnti sɛ wonya bɛɛ 30 years a, wobɛnya 50 years asan ayɛ dɛn? Aka 30 ne ho.
Ɛno na woda hɔ a gye akukuru wobɛsi awia mu. Ɛbɛhata wo.
Ɛbɛhata wo.
Domankoma wuo mɛfa wo nkɔ. Menim onumaa bi wɔ hospital baabi a mekɔtoo no na wanyin anya 135 Okay.
na ɔfare, yɛka sɛ obi fare a wote aseɛ? Mete aseɛ paa, obi a ɔbɔ ɔpɛ sɛ owu. Ɔfare, saa na ɛteɛ. So ɔntumi nwu. Doctor no baeɛ pɛ ɔse hɛ monkɔfrɛ ne ho nipa a ɔne no nante paa mmra. Adɛn a ɔsɛ asɛm wɔ hɔ. Doctor no ba ɔsɛ adeɛ no a ɛda papa no asene no ɔmo antwa mu a ɔnwu na ɔyusu bansere na bansere no na ama no anyini ɛna adeɛ no nso a ɛda ne mu no nso no ɛno deɛ na obiara nnim nti ɔmo twaa bansere no wieɛ pɛ Ɛna ɔfee adeɛ no hospital hɔ, ne ba no gyina ne nkyɛn, ne ba bɛn mu, ɔsɛ ɔne no na ɛtuu kwan kɔgyeeɛ, ɛhɔ ara na ɔfa meneeɛ. Powerful! Woahu, ɛnnɛ mmeranteɛ ne mmabaawa aba no, wɔpɛ sika kyɛn nyinkyɛ. Kan tete na me nana de me kɔ bosom so, ɔkɔ a, yɛkita yɛn akokɔ, yɛn nsa, yɛtu aboba, yɛn bese, Ne deɛ kɔma bosom. Me nana nya yaw se nana wada woroma me mma ne me nana yi sɛ wo boa ma afe kɔba bɛto wɔn a yɛbɛ brɛ bi akokɔ anaa sika hɛndɛd sidi anaa two miriɔn ho ahyɛ bɔ na me nana afe so na bɔne bi anka yɛn ne yɛde kɔ so ɔte aseɛ bɛte nɛ nkorɔfoɔ sɛ wɔn ahunu kristo a kristofoɔ no nso di bɔne koraa kyɛn yɛn abosomfoɔ no
enti nyi nkyɛ deɛ nyi nkyɛ wɔ hɔ Ɛnnɛ wohwehwɛ bɛhu n'akyira kwan, na gyina mmabaawa ne mmeranteɛ no so. Nana yɛyɛ ne asɔre na yɛakɔ akɔkyin ne abɔ nkɔmmɔ kakra. Nana yɛhwɛ ne sei, w'asɛm a wɔka no emu ɔduru paa, me yam ahye me, meyɛ sure sɛ saa na ahwɛfoɔ no nso yam ayɛ dɛn ahye wɔn. Sɛnea woka sɛ ɔfa aduro no meneeɛ no na kyerɛ sɛ ɛyɛ aduro a yɛnyin kyɛ aduro. Na yɛmfa no sɛ obi aba wo nkyɛn, woayɛ saa aduro wei bi, nyin kyɛ yi bi ama no, na ɔnam na kaa nyɛ accident a, ɔrenwu. Obetwi tuo wɔ ne so, obema no aduru bɔne, anaa obedi aduro agu ne nsa mu a, kwan bɛn na ɛbɛfa so na saa aduro no a nyinkyɛ aduro no da ne yam no atumi asave no? Mihia hɔ paa. Meda ase.
Okay. Nyinkyɛ aduro no, sɛ wudi a, ebi wɔ hɔ a, ebi tumi mene mmiɛnsa, ebi wɔ hɔ a, mmienu. Ɛwɔ mu ara na sɛ wokɔ tɔlɛt na wone baako a, na ɛsɛ wohu sɛ worebɛn owu amena no. Okay. Ebia na woanya bɛyɛ ninety anaa seventy years. Nea aka wɔ mu no, ɛwɔ mu ara a, wokɔ tɔlɛt a, wobɛsan ne. Ebi nso deɛ ɛno nso yɛ nea ɛyɛ fe. Deɛ ɛfe deɛ, ɛyɛ baako pɛ. Ɛno deɛ, ebi tumi take bɛyɛ 150 years. Na ɛyɛ ahobammɔ. Ah. Kaa akwanhyia, wobɛfiri mu. Okay. Etu aduro deɛ etu aduro nim. Yɛwɔ tu aduro yɛ different. Na mmom obi nso ntumi nyɛ n'adwene sɛ obi dwen ho adwene bɔne a ɛkɔ ne so. Okay. Ɛyɛ back to sender.
Okay.
Enti tete mpanimfoɔ no na wɔn bu baabi wɔ sɛ wokɔ baabi ne yɛma wo tuo sɛ to bɔ me asomasi a ɛyɛ me ne Nana Gyatɔ a mete hɔ yi a ɛyɛ agyina yie na ɛnyɛ nnipa nyina na yɛto tuo bɔ wɔn. Okay. Wɔn na nim nea wɔadi agu ne mu. Okay.
So wɔte aseɛ.
Na tetefoɔ no di aduro gu wɔn mu. Ɛnnɛfoɔ no di aduro gu yɛn honam mu. Wɔnya yɛn a na wɔde kawa Nka bere na egugu yɛn nsa. Tetefoɔ na wɔdi aduro gu wɔn mu. Teteko, tetefoɔ, nkwakoraa ne mmerewa no, na wɔn koraa kyɛ akɔmfoɔ. Okay. Na wɔn aben.
So ɔte aseɛ? Gu wɔn mu. Na wɔn wɔ anogya.
Kɛtɛrɛmagya.
Eti na obi wɔ hɔ a sɛ ɔte tetefaa no, ne mpanimfoɔ tumi tena aboboano baabi. Wobɛhu sɛ wɔn sɛ papa yɛ akyɛ asɛ yere de aduane reba. Na mmaa no, mmarima na ɛte hɔ no, wei sɛ yɛ nkrakra, wei sɛ yɛ yabɛ, wei sɛ yɛ nkrakra, wei sɛ yɛ yabɛ. Wobɛhu a na baako ayeyɛ nyankomade bi wɔ ne tirim, onim nea ɔbɛyɛ, waka ne mɔwura tim fam, na nkwan no ahwie agu. Ɔse hwɛ manka nkyerɛ wo sɛ yabɛ. Correct. Ɔbaa bi nso twam hɔ, ɔse hwɛ wei n'ahweneɛ yɛ bruu, wei si n'ahweneɛ yɛ yɛro, wei si n'ahweneɛ yɛ tuntum. Obi te hɔ a neɛ ɔregye akyinnyeɛ na wahunu ahweneɛ no, ɔte hɔ no ɔwɔ ani, wahunu ahweneɛ no o. Wobɛhu ara sɛ ahoneɛ no ate. Ɔse hwɛ, manka nkyerɛ wo sɛ ahoneɛ no yɛ fitaa? Wɔn ani kɔ akyiri. Wɔadi nnuro no agu wɔn mu. Tete no na wɔdi nyinkyɛ, na wɔasan adi nnuro ankasa ankasa a yɛde hwɛ adeɛ. Enti na wokɔ dwabɔ bi ase a, ɔhene bi anaasɛ obi a ɔdi mu, sɛ ɔte aseɛ a, ɔhu sɛ etuo rebɛto anaa ntɔkwa bi rebɛsi wɔ ahemfie hɔ a, ɔtumi sɔre de wɔn gya hɔ. Because biribi apem a na kyerɛ ne sɛ ɔnsɔre na nea ɛbɛsi no nyɛ. Ɛyɛ aduro, wadi nnuro no nyinaa agu ne mu. Nti obi obi koraa tumi fa tuo de kyerɛ nipa no so, ɔpoma a ɛmpoma, ɔto a ɛnto, efisɛ wadi nyingya duro, ne mene nsoeɛ, ne mene nso ɔbɛkɔ. Super.
Saa na ɛteɛ.
Saa aduro no ebi wɔ w'aso yɛ a woyɛ bi mu a. Woba a mɛyɛ bi ama wo na mmom sɛbe sɛbe woba a yɛhwɛ wo tirim ne wo koma mu ansa na yɛayɛ aduro no. Powerful.
Ɛnyɛ obiara na yɛyɛ saa aduro no ma no. Powerful.
Na ne titiriw mpo. Mpanimfoɔ mpanimfoɔ mom yɛ nnwuma titiriw na wɔn ba paa na mom mmeranteɛ mmeranteɛ no yɛ a na wɔn ntaa mma ne mmabaawa no wɔn deɛ sika na wɔn pɛ na me da biara mɛka sika a yɛgu baage mu ɛne sika a yɛfrɛ guo bebree a nkurɔfoɔ yɛ ntii bi so no menya bi ɛno nti na wobɛfrɛ me anaa wobɛforo kaa ba ma so yɛ ha mma menyɛ saa adwuma no bi ɛyɛ